Tabi bala peninga kita ke meda ku kita ke mending ka berita tu di tusi ku ka sekali tu ari YouTube nyalai aku ka sekali tu datai ba tusun ti kedua ba Pengingat tuai kitai ke dikeluarka ari channel PBP TTL nya alai aku arapka kita mega ampit ningaka channel nama nya ningaka tusun ti kedua tu ari channel YouTube kitai tu. Nya alai anak enda ingat tau, anak enda ingat subscribe, anak enda ingat like, anak enda ingat share, anak enda ingat komen. Ngaika kita nya tinggal ila. ba sentang tusun program pengingat tuai tu. Nyadi minggu nya kema um, ba ya ketusah ya uh, nama nya keterubah ya. Aku udah uh, bersemaya deka nusui dengan kita cerita bujang lembau matau menua nak teguang remaung sana. Nyadi suba ya lebuh ada keluar kari radio ya ada kumbai cerita damu bulu burit bugat tesan nyumpit damu bulu tumbung Bugat pesan engkalung ya nya sigi baka iya sumar ura kelia. Jadi ngan kita da mu tu peturun antu gerasi reti nya aku ti bisi bebuya lah. Nya keri ku enda enda sigi aki aku ukai ukai ngambau nya enda sigi amat enda sigi aki aku mamat da mu tu ba enam belas rak. Nya alai ku tu ku pun cherita iya Bujang Lemau tu. Nyadi dulu menya deh Bakih ba menua siti ke dikumbai orang tuai tadi Emperan Dusa da Batang Kanyau bisi sebuah rumah panjai ke dipegai siku tuai ke ti Iban benama Damu. Udah aku madah enda ba tusun ka satu nyin tadi da mung tu. Nyadi da mung bebini ngambi indu orang ari Selimau benama Inya. Pemanyai rumah ke iya ke dipegai da mung tu nyin tadi ulih empat puluh pintu ka ku cherita. Panjai iya empat puluh pintu tu rumah orang kelia. Jarang ka manyai nya dua puluh lebih. rumah orang. Nyadi maya tu menya aku cherita bedau tentu maioh rumah ke ti Iban batang kanyau. Nyalai meda bansa Iban nadai tentu bangat maioh iga dia damu ngan nembiak ia lalu ngaga rumah sida iya tegap chukup dikuta sereta dijaga sida iya berari laban menua kelia ga siga repa kachau regau munyi ku orang deh. Nyadi da mung tu aku jerita orang tuai siko ari tuai Iban iya ke tampak rita kering berani. Lalu pia mega iya tu kebal. Tu sigi dekemuan orang ke tuai kelia tu dah ukai semina ngenang aki Damu tu aja tang meh semua Iban iya kenal sigi ba berita jalai nama enda tau enda ngembuan pengaruh tu. Iya ke kebal ke pelias utai baka nya bisi magang nya berening utai nya kering. Nyadi Damu tu tadi Dan ke baka orang kelia iya tu nya endang bisi tuak iya empu. Nyadi tuak tu reti tuak tu dah nya antu ke nulung kitai baka nya ku iya. Lalu antu ke nulung aki damu tu menya iya. Iya nya bunsu menaung. Nya alai enti iya bejalai ke tanah lebih agi enti iya mindah jauh dia orang selalu meda lang terebai. lalu memunyi kelik-kelik delangit din. Laban lang nya ke ngiring iya, ngemataka iya, nyaga iya, nya alai burung nya meh ke nulung mandung iya nya sadi mantu lalu bisi nyaga iya semua lebuh maya ke bejalai sebelah babas lebih agi lebuh maya iya tusah. Nyadi taja pan Batang Kanyau maya tu menya, Agi siga agi repa lalu nadai tentu mayuh menjing nguan tang damu tu enda takut dia nyampau be takut enti iya bejalai sebelah babas ku dek iya anang nadai kala mai orang enti iya nurun mindah ngasu beburu tau ke nyumpit nyadi damu seruai bini iya inya tu tadi bisi tiga iku anak. Dua iku lelaki lalu siku ke pengkuan. Reti nya bunsu menyau benama Senai. Iya ke biak mai iya tadi. Nyadi anak tuai iya benama Ragai lalu iya ke lumur dua benama Maga. Anak indu iya ke benama Senai tu baji aku cherita weh. Baji amat amat nama baji aku aku baji anak anak rap kita. Nadai indu da batang ka nyau enggau dulu ke puas ngemajik senai aku cherita. Nya alai laban iya ke chukup bajik dia dia tadi nyau nyadi buah kenang nyadi buah randau orang meh iya. tudas mai lebih agi sida ke bujang bujang dah ukai semina deka di batang kanyau tang mega nyentuk ke orang di menua bukai sama mega nyu nemu pasal pemajik rita pemajik senai tu tadi taja pen senai tu bajik bendar tang iya enda sumbung Iya mega enggai dumbuang apai enggau indai iya. Laban ku iya, Huh, ti aku dumbuang kita. Ila tusah seduai jemah aku. Ti laki sengapa ila. Enda tau jadi enggau aku ga. Pia ku iya madah ke apai enggau indai iya demu enggau iya nya tadi. Amat ga. Neh, ti kitai enda umbuong orang ukai nya tau laki ngapa nego nya ko deh. Enda tau enda orang ke menyana beberita kering berani. Nya bereto ngayap indu umbong ke nya ku iya nya alai senai tu enggai. Enggai kediri nya tadi tusah apai enggau indai iya jaga iya dah. Um uga di bele kenu indai di sayau kenu baji iya. Nya kebuah kenu ai ka ngumbong dei deh meli gai deh din. Awak ke nuan tau jadi ngurang ke menyana orang ke tau kayau tau pulau. Pia ku Damu meletup nganu anak iya senai. Indai iya tudah inya enda munyi. Enda ibuh orang ke mangat menyana pan ke laki. Tusah apai. Asa iya manah ati lalu ulih nyaga kitai sebilik. Uma semenya. Ko saut tudas mai ka. Mapak. Orang berebut ngiga laki ke sigat, kering, berani, bisi rita, kaya raja. Nyadi enggai di enda milih. Sayau menua anak anak mangat ngayah kediri. Ko timah lapai iya. Senai enda munyi. Ngai. Aku nama udah ngai, ngai meh bedau ka. Ngai ngiga orang ke mayuh macham munyi ku diri nya pai pia ku nai bejaku nyauan apai amu nya tadi. Ngai. Aku nama udah madah diri enggai menantu ka orang ka enda setuju ngan aku. Aku sigi enggai ah. Pia ko apai iya da mui tadi. Iya lalu meri duai kenu iya tadi. Pensut ke duai empas ka pintu. Nge. Manah kaki kitai damu tu suba wai. Iya kaki damu ke bulai ngan aku mas iya ka. Tok ke enda agi mangan ngan manah iya tu kini. Ya. Datai iya deruai damu tu ringat bendar. Nyu mirah leka mata iya ku cherita ne tadi. Lebuh iya ngiling daun kirai, daun insap. Jadi lebuh nya dia maga seruai ragai pen. Datai ari tanah. Baru pulai ngiga temberan ke tali pangka. Udah nabas bubu kitai tadi apai. Pia ku Ragai nanya apai iya ka kekering ja ku Ragai tu enda nemu apai iya dak mu nya ke bisi becherege enggau menyadi seduai senaie tadi. Heh. Abas meh. Dini bisi hari endor aku temu Abas nya? Nama gaga seruai asa segau di tanah enda alu ngabas ke bubu nya dek? ku saut Damu. Ragai enggau maga lalu enda ngeretik agi. Laban seruai nemu, apai seruai Damu, pedis ati. Seduai iya menyadi pan lalu nurun baru ke tanah mansa ngabas bubu. Ku cherita lebuh maya tu menya ragai tu baru ngangkat kediri bujang biak maga kira iya umur empat belas taun meh lalu senaie kira iya baru dua belas taun. Kira tiga bulan meh udah nya tadi. Dia deh pagi siti jamu tu kiruh bendar ngansah nyabur iya. Ngansah iya nyabur kenu hari pagi. Ngansah iya sepagi pagi pagi iya meh kira nya tadi maya hari nyu nampun panas tengah hari nya baru iya ngetu. Peda kenu mata nyabur iya tadi nyu bekilat. Orang sekayau rumah nadai berani siko nanya nama kebuah iya bangat ngemendar nya mansai nyabur iya bangat ngena nya najam nya. Nya alai udah nya tadi udah duko nya dansah iya nyabur nya iya perlu nurun ke tanah. Datai ba tengah laman dia bisi sepun pinang sekayu ba tengah rumah nya dia. Ku jerita pinang nya tadi sigi nya tuai pinang nya tang bedau mati pinang nya tadi. Pinang nya pen udah nya tadi ada enda chechamang kenu da mu tadi lalu disintak iya nyabur ke udah diansah tadi. Lalu ditajar iya. Mal ke iya. Peda semiyup aja batang pinang nya tadi. Nyuruh ke dempar deluntang iya udah nya. Bisi tujuh iti. Tang utai ke nyelai, batang pinang nya enda rebah. Tang meta meruan ngentak kediri berari. Pulai kenu damu ari tanah nya tadi dia iya lalu beradu. Dai ka kini dia dapai? Ku tanya Ragai. Tadi mindah ke tanah ke aku ka enggau ah. Ku iya madah kapai damu. Kita anak enggau aku? Aku mindah ndak kala mai orang. Ditu meh kita tinggal di rumah. Rumah tu jaga kita. Aku sigi menua tiga hari nama aku udah mindah. Anih irau ke aku kita. Ti aku nyau nadai ga datai ke dalam kandang ke lima hari nya baru kita tau ngiga. ku iya madah kanak iya ragai enggau semua sida serumah ke bisi dia ngemata ke iya beradu. Nai kini dia mindah dah? ku tanya tuning iya ga. Kin meh ka kampung, ka Medong. ku iya. Udah nya iya lalu pinta kawa ke bini berau kira segantang ngambi ke bisi ke bekal iya dalam bebas. Amat lama nya mindah anang macham ke tu berau segantang ya. Nama da beradu mih damu tu tadi dia deh. Semua perengka ke dikena iya nurun ke babas dibai iya magang. Tudah senai enda munyi. nanya apai iya enda meh iya berani agi. Laban ku ati iya apai iya ke nurun nya endang ngeransi kediri ringat laban tunah ninga jaku iya ke madah kediri nya tadi enggai dumbung apai seduai indai iya da meligai dian. Au udah iya tembu berandu tadi Dia tamu palu nurun. Ari maya nya kira iya baru ngalih. Baru ngelebus damu ari kaki tangga sida. Dinga sida ada kekelik nyawa lang terbay nda langit dia. Malik sida ke tanah seberai dia sida meda burung lang dua iku ngindang. Datas puchuk tapang sambil merening ke baruh nilik damu ke bejalai di tanah nya tadi. Nyalai damu palu manyung nuat ke sangkuh iya ke langit. Udah nya iya palu bejalai jalai ke nu iya nya tadi nyu kelama-lama nyu lesap mega iya ke babas gin. Aaa bejalai meh damu tu tadi dah. Terubah iya bejalai damu tu tadi agi ngulu ke batang ke nyau berari. Kira bisi tiga jam iya udah bejalai. Ti iya baka kita nya bisi jam diatu dia damu pan lalu ngelimpang ke diri ke kanan meraka batang ke nyau. Iya ke bejalai nya tadi. Nya enda nemu tunga menua nya. Nadai nemu kini utai ke dituju iya. Tang bejalai nitih ke singkang kaki. Mar dulu mangah nih. Huh. Iya. Nadai tau ditanya iya baka nya. Nalah tua lagi. Dilesak ke iya. Nyadi burung elang dua iku nya tadi mengkang nedinga iya memunyi di langit din. Kelama agi iya bejalai menua pan nyau mar semar tanah nyau bebatu begerugu nyau tebiang. Siang hari iya bejalai malam iya ngetu. Nyau kedua hari iya udah meresap dalam kampung dia Damu Rumus ba kaki bukit. Maliak iya ngagai tunga atas sedia iya meda bukit nya renjan amat. Tang ulih tiki iya ke ku ati iya din. Ari maya nya kira iya baru tengah ari dara meh ku orang ketuai mung nya. Iya penyau di nya tadi mupuk berengkah niki bukit nya. Kira bisi sebatang kayu mih iya udah niki. bepaut sebelah enda raras enggau urat kayu dia enda mu bisi meda abi pelepi jari orang iya lalu ngenung berati ke abi pelepi nya tadi. Puh ti baka tu bisi mung orang tu dulu ari aku kuak ti ida mu. Pia sigi nyangka nya tadi bekau jari kitai mensia laban enda patut jelu deh nemu matah ke kayu bansa nya. Pia perlu bejalai begadai-gadai nitih ke abi pelepi jari nya tadi. Datai ba tengan bukit dia damu meda Menua nya dia tempat nya tau tawas. Menua ba senentang nya balat bendar begerugu lalu tebiang, abi kaki kitai mensia pan mayuh, peda iya. Kepuas iya kelining gining dia iya malik ke kanan tepeda ke lubang batu. Besai lubang batu nya ku cherita deh. Ka bisi iya mengelima depa buka mua iya, lalu peninggi iya engka iya bisi sepuluh kaki. Ari atas lubang batu nya tadi menua endang tembiang. Nama mutai dalam lubang batu tu? Ku ati Damu, ka iya ngumbai nya luban remaung bekau kaki nya baka bekau kaki kitai mensia. Ka iya ngumbai nya antu, bekau kaki nya mit ga. Enda patut bekau kaki antu nya ngemit nya. Pia ku ati Damu tadi. Iya perlu jengau-jengau merening ke kiba, merening ke kanan enggai chakka bisi tepeda ke orang bisi ayan. Sekali iya malik tunga ngagai atas tingkah mua lubang batu nya tadi, dia iya dipeda ku orang ka bisi ke empat mengelima iku dipeda iya ba atas batu ba mua batu nya tadi. Dipeda iya gamal ari nya enda nentu besai baka gamal kitai mensia nyau deka baka gamal nyumbuh aga dipeda iya. Udah nya baru iya nya tadi nyepi utai tak sembiang mansa pendiang iya. Peda ita laja bebital lekat ba batang kayu ke ngimbai iya bediri nya tadi. Nya baru Damu tu kelia nemu utai ke dipeda iya nya mensia tang iya enda nemu sekali ke nya munsuh tau ke ukai. Nyalai Damu pan lalu ngendapka diri belindung ba selepak batu dia. Peda iya bekesepur lajak ari atas. Ka iya ngelaban ngai nyadi laban orang ari atas iya ari baruh. Tambah mega iya nadai tentu meda orang ke nyumpit inya. Nyadi kedua agi iya anang udah dikelulung orang. Ka era ari ke baruh, bukit nya bangat renyan, mar, alai belanda. Enda la tau bebaring labuh ke baruh ke. Ari penyadi inya labuh ke baruh. Kadang enda inya rencit kitai ninggang batu. Po nama mun inya ku ngelaban ore tu. Pia ku pikir Damu tu tadi. Nyadi lebuh iya malik baru ke atas ke, dia iya meda puchuk kayu nyau tegui apui. Huh. Peda iya mayuh endar orang bejelangkit bepegai ke sumpit. Indah ne baka jelu-jelu dek peda iya sida nya tadi deh. Empekang ari puchuk kayu siti ngagai kayu siti. Sida nya nadai tentu meruan besirat baka kitai iban, baka kitai mensia. Tang ne, ke semina ti daun tau ke gari-gari utai sengapa dibelit ke sida ba punggung ne kena nyerayung utai nya nama nya langgu buah kubal kitai nya. Nemu ga sida ka ngelalai ke nya neh. Uji taso sekena ngejera mega nadai ti dikena. Aaa udah nya tadi. Udah iya terang bendar meda sida nya baru damu tu nemu orang nya bansa Ukit tau ke Beketan ke ini entara sida nya. Nadai bansa bukai diau sebelah Lubang Batu tau ke sebelah Tuchung Bukit ti enda bansa Ukit enggau Beketan. Aaa nya ke lama lama udah nya tadi dia iya meda orang nya nyau ayan mayuh semayuh. Ukai utai kedua tau ketiga puluh, tang meh engka bisi ke nyau semak beratus iku. Enda mu penyu majak irau iya. Iya berunding ke jalai iya ngelaban orang nya. Mati dok sigi ngelaban aku tu. Enda kala lari ku utai anak mensia tu. pia ku damu mutap dalam ati adin tai iya meransang diri empu deh nemu nadai orang tau datai nulung iya. Nyadi benung iya ke agi betekalat ngiga jalai endur selit dia iya ninga nyawa orang nyapa tunga ngagai semperai iya ke belalai nya tadi. Tang damu enda nemu reti jaku ari nya. Iya ke bendar orang nya ngasuh iya pansut nyerahka diri tauka ngelaban sida iya. Pia ento ninting ai pansut ngelaban ku nya ku jaku orang nya nyadi damu tu enda ibuh iya. Mata iya majak ke gining. Nyau kelama-lama iya ke ngerendut sebelah sepak batu dia iya tepeda ke siti randau. Ujung randau nya lekat ba puchuk ubah lalu ujung ubah nya laban ke tumbuh ba tebiang nyuntai ke seberai mua lubang nya tadi. Enda jauh ari orang ke ngangau ke iya nya tadi randau nya tetayun dia. Aku tu sigi enda nyerah kediri tu bayak tu bisi kena aku ngelaban sida pia ku ati damu. Perening iya ngagai tunga nyawa orang ke nyapa ari seberai nyin tadi dia iya meda siku orang besai gamal enggau orang nya dah bediri jejegit atas batu bekerendut dada. Sakap dada orang nya tadi dijangka ke iya Engka bisi iya ke empat jengkal lalu peninggi iya enda kurang ari lapan tauka semilan kaki. Nyadi orang bukai ke bediri ngelingi iya dia tadi semina dek peda damu nangka iya tetuntun pusat iya. Uhh jauh orang tuai nya tinggi engka nya antu ke nya. Antu sida iya mih nya kini enda nemu kitai. Apo. Antu rerana mega nya deh. Ku ati namu lagi asai dih. Ka dih empai nemu aku tu. Namu tu bulu burit bugat tesat nyumpit. Namu bulu tumbong bugat tesat ngekalong. Sama peturun antu tu'a tu. Ku Putak, ati damu tu tadi. Yang perlu ngetas randau ke kekua nya tadi sereta udah disimpung iya nya baru damu pan lalu betayun ngena randau nya mansang ngagai tubung orang ke seberai ba tingkah batu ari atas mua lubang nya tadi na nya kita pun berani damu tu iya nama da laban randau nya kena nyuntai bendar dia didamu ke berua nya tadi Laju enda deh kenu iya. Enda tentu ngadang orang ke ka dijamah iya tadi. Iya amat terengkah nda seberai kaki iya lalu numpu orang ke tinggi nya tadi laban tu dah kena nyangka damu iya deh nangka damu nya bangat bangat ganas enda deh baka inya ngelaban iya tadi. Dia deh, lebuh ka diterajang damu nya tadi, iya palui rebah sereta lalu bebaring labuh ke baruh king terengkah ba lubang batu penama ngagai menua nya tadi. Orang nya pan lalu luput kejar-kejar. Ye, lapa deh. Nadai. Besai tai laut. Munyuk jaku orang diatu. Tang enda mati. Agi ke kebut iya nya. Ukai main peninggi tingkah batu nya ari mua lubang batu nya tadi engka bisi ke dua puluh kaki, ku jerita. Nya alai, Andang Berentung orang empu tadi terengkah ba mua lubang batu nya. Munyi pengelabuh punggu. Iya ga besai, iya ga tinggi. Dini enda Andang Berentung nya dah. Nyadi bala iya ke bukai iya ke baka remit nya tadi lalu begau. Bisi nya rari, bisi nya deka ngelaban damu. Damu pun lalu mepat semepat uhh semua sida iya ke kena teruju nya tadi. Ni baka ke sumpit, ni baka ke sipak au derejang iya enggau sangkuh. Datai kedua meniga iku degesakka damu. Peda Damu keno ba terabai iya. Enda nemu agi. Mayuh laja. Nya bekechuit. Ni ka sebelah iko enggau tandan sirat iya meh nya. Laja nya lekat deh. Iya ke mansa tubuh iya. Nadai nya. Temibil, temibil aja. Sigi enda masuk. Enda tama. Ni iya ke lekat sebelah basung iya meh ke dua nya tadi. Ku cherita Damu tu chukup kebal nyentuk ke laja nya mantul ba kulit iya. Nya alai semua iya ke kena tubuh iya tadi. Tak lachak magang nya ukai semina mantul lachak ujung laja nya. Baka ujung upak ke chala ke tachak orang kena senduk ni. Kena ku iya. Tadi. Nya alai ari pan nyau lemai selemai ngingit penyuma munyi agi ga damu tu belaban enggau sida ukit nya tadi. Ukit semina ngelaban iya ngena sumpit aja laban sida nadai senyata bukai. Kai main ga pemaioh ukit nya tadi nemu kita. Iya ke udah mati dibunuh damu betegering nya dia betinggang bangkai pangan diri. Semua sida ke meranika diri ngansakka iya sigi abis magang da tembu ku iya tadi. Nyalai ari penyu petang se petang utai nya enda ulih tentu da peda agi bala bukit tu tadi agi majak nyumpit iya. Semina utai ke dijaga iya tadi amat iya nya mata iya. Tubuh bukai damu enda ibuh. Laban sigi temu enda masuk neh. Ka namu tu ngansak ke orang kampung nya nyudah petang maya nya. Tang laja ukit tadi mengkang bekestap berari mansa iya. Lalu bisi meh kedua nya tadi kena terabai ngan tubuh iya. Namu nyu enda ati ngelaban agi laban uhh Nyuna meda utai. Uke tu nemu laban nya tadi sigi menua sida iya kati enda ada nama tena temu sida lubang ke mit lubang ke besai batu endur sida belalai sigi temu sida magang. Jalai enda mu pan lalu berengkah besagam ngiga jalai ngendari kediri ari endur nya. Suah iya ke tekenyit, tegama ke bukang ukit ke udah dibunuh iya, tang iya nadai ati ngulihka pala sida nya agi. Ya, nyelai ba tusun kedua tu, aku ngetu ditu dulu, au, nyadi nyuma sia ga tu sepih aku nyerengkai peti rekung tu, enggai entu meresu iga, tai enggai entu nyadi ga nyawa tu, meresu-meresu munyi neh. Nyadi minggu. Udah tu ila ba tusun ti ketiga tau dedinga ka kita nangkan ka tu ba tusun ti ketiga. Au anak anak mending ke nya alai anak enda subscribe ke tau subscribe like lalu share udah nya ok nya alai ka sekali tu aku Thomas Tungau Laka meri besai terima kasih ngagai kita ke udah meda youtube tu ba channel PBP Enggau TTL ke menua Igat Mat Lala arap kita nya nyukung pengawa ke menua itu. Ok terima kasih bye bye. Dia di damu pan nyunak muka mukai. Tak lalu tekelincir dia tu tadi lalu labuh ngagai lubang. Sekali lebuh damu nyau nemu utai dia iya tak tekenyit. Nyepi diri empu nya udah dipereka seorang. Jari kaki udah ditanjang. Nyunak tau engkebut agi. semina pala iya agi ulih ke kebut enggau mata iya agi ke kesam. Dia lelaki yang tadi ku udah tumpu atu du dua wai ada nyeri gang merening iya ke baruh ke laban orang nya tadi ari atas iya ke kali nya ba batu dia iya nya nyeri gang nya ba mata orang nya aku jerita enti lebuh iya ke melun engka ke bisi mesai buh terung. Nya alai ta diam tudah damu tu tadi indah enggau baka babi ke deka desugu orang nganti orang ke ngayang da nya. Ari nya damu perlu mayong bah. Naka ta ulih payong tu tuai mih iya meredak ke nyawa iya. Ka ngaga nyawa inggar agi ngai ga tentu nyadi laban iya ke dipasong sereta digali ke orang ba tanah. Bujang lembau tu Ku jerita nya, tu nya anak bunsu Raja Remaung ke diau di Entigis, Ulu Batang Kanyau. Tuai Ukit ke benama Aran enggau bala iya balu begau lebuh sida meda siku orang mawa nadai utai enda enggau sama mesai nya terjun ari atas lalu terengkah ba sida dia bebaruh. Sebarang ke sempat ngerarika diri idup meh tudah tang iya ke enda sempat ngerarika diri parai magang dibunuh Ujan Lemau. Aaa nama deh terebai meh tuak nya tadi lalu nuju rumah Damu empu. Batang Kanyau ba emperan Dusa. Datai dia dia menawa tiga iku nya lalu terbay nginda ngari atas rungah kelik-kelik nyawa sida tiga nya tadi memunyi ari atas rungah. Pelu ngangau meredak ke nyawa iya. Ni seduai nakai, ni seduai maga. Nya apai seduai tusah enda menua Rodian peda seduai nya tuak iya ingap nya ba tiang sandung kitai dia. pia ku inya megau anak iya dua iku nya tadi. Seduai menyadi nya pan lalu bugoi guai angkat mansang ngagai tanju sida iya empu. Orang sekayu rumah iya ke nadai mindah ke bukai pan lalu begau mega. Meda utai nya tadi sida iya nemu deh nya sigi kelai iya nya. Lebuh iya baru angkat diri bujang. Ha tu nyau limpang meh mit cherita ujai ke tu. Dia di ujai tu tadi ngasaika kulit diri tau katal amat. Malam nya tadi lebuh iya ti indu, dia uja tu bisi mimpi. Iya bemimpi betemu enggau siku apai tuai orang. Nyadi ku orang nya bejaku enggau ujai, Deh ujai, anang irau ati kediri lusung jaku tundi orang laban nya anang lama nya deh. Ari penyau baruh sebaruh, kira iya urung pukul empat lalu mah ti jam kitai ditu. Dia uja iya lalu tepeda kurang dua iku pansut ari dalam babas. Siku ke dulu bendar nya tadi ngema balun perekas daun biru lalu iya ke dudi nya tadi baka ke indu depeda iya mai sengkilung wee. Ada da buka iya punggung tadi udah inya nama tenyu segenal magang mutai tadi kain nih udah melusut ke baruh. Indu nya da peda ujai enti baka iya enda begulai enggau laki iya. Ti baka ke agi dara enggai nya baru jadi kini seruai nya nih. Au. Tak, naka iya meh nya wai iya benung ti ke manah dadu ku nya kini. ni ugai tu tadi enda gidan ati iya din. Au. Nya meh kenu tudah ugai tadi ama pejam ama nchelak. Merening utai ke baruh. Benung indu nya ke kachau. Dia da tengah liat da ti ugai weh. Tak lalu da entum iya ngena sangkuh. Betul-betul kena luat ati. indu nya pengalu telentang enda tepadah ke nyawa diri.